Joël.
Robin.
Eli,
D'Leit froe sech jo ëmmer, bereit ee méi déi Saachen, déi ee gemaach huet oder déi een net gemaach huet? Wéi ass dat fir Iech? Also déi Saachen, déi ech gemeet hunn, vun deene weess ech natierlech, datt se geschitt sinn a wéi se sech ugefillt hunn. An do gëtt et definitiv Saachen, déi ech bereit hunn. Mee ech muss soen, datt déi Saachen, déi ech net gemeet hunn, mech schonn och éfters esou haunten an dann een nuets net schlofe kann an dann op eemol esou drun denkt, ah wat wier geweecht wann ech deemools dat an dat gemeet hätt, wou ech d'Geleeënheet gehat hätt. Also fir mech ganz kloer béides. Jo also ech hu mengem Therapeut scho vill Sue bezuelt fir dass ech méi am Présent ka liewen. Dat heescht am Fong stellen ech mer Déi Fro momentan net esou vill am han einfach dat vun deem ech denken dass et dat richtegt ass fir de Moment. Mee wie weess wéi ech mat, keng Ahnung, 7, 8 Joer wann ech um Doudesbett leien dorop zréck kucken. An du Eli?
Ech fannen et schwiereg well Heiansdo mécht ee jo eppes, ouni sech vill d'Fro ze stellen, Wäert ech dat bereien oder net? Ech hu gëschter nach mat engem geschwat, dee mer gesot huet, datt e wierklech frou ass, datt en als Kand vum Zéngmetersprangbriet gesprong ass an sech dat getraut huet an dat elo e bësse sou Deel vu senger Liewensphilosophie ginn ass, fir D'Saachen einfach ze maachen an och weiderzekommen an dann och dann vläicht komplett ze evitéiere Saachen ze bereien. Mee jo, dat huet vläicht och Konsequenzen. Also ech fannt dat och schwiereg als Fro.
Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit, vun Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Ma hallo an häerzlech wëllkomm an der Episode 164 vum Méi wéi Sex Podcast. Ech sëtzen hei mam Elie a mam Joël a mär diskutéieren haut en Thema, wat eis vun enger Persoun aus eiser Community iwwer Instagram erageschéckt gouf, mat der Ufro, Hey, kënnt Dir doriwwer eng Kéier schwätzen? Dat heescht, jo, villmools Merci dofir a mir maachen dat dann och elo. A falls du och eng kleng Idee hues fir eppes, wat mir diskutéiere sollen, da kanns du eis dat natierlech och gären iwwer Instagram, Facebook Messenger oder op sex at ara punkt lu schécken. Jo, mir schwätzen haut iwwer Regrets. Also Robin, wann ech dech elo richteg verstanen hunn am Intro oder virum Intro, dann bass du grad an denger Fuck around Phas an d'Find out Phas déi wäert dann iergendwann kommen.
Am Fong jo, mee nee giff ech elo soen. An deem Sënn, dass ech denken, dass e groussen Deel vun der ganzer Regrets Diskussioun, also eppes bereien, ass och déi Fro vun, Wat wëll ech a wat denken ech, datt ech wëlle muss oder wëlle soll? Sou déi ganz normativ Virstellungen, wéi zum Beispill, keng Ahnung, du bass jonk an du muss ëm d'Welt reesen oder vill reesen oder ah du bass Studi, du muss elo vill feieren, well spéider, wann s de méi erwuesse bass, hues de dann Haus, Kand, Partner, Mariage, etc. Etc. An dat geet dann net méi. Ech denken dass meng Approche net esou ass sou fuck around an iergendwann finden ech out, well ech schonn meng ech awer och zimmlech gutt op mech oppassen, mee éischter an deem Sënn vu wat wëll ech am Fong an wat sinn och Saachen vun deenen ech denken dass ech se wëlle muss, mee wëll ech déi an wat wëll ech net. An och sou deen Approche vu sou, hey, d'Chance, dass ech iergendwann Haus, Mann, Kanner an Hond hunn, ass relativ kleng. Dat heescht och sou dee ganzen Dénge vun, ok, am Fong, ech kann, och wann ech elo vläit net vill Party maachen, kann ech dat a mengem Drësseger oder menge Véierzeger vill Party maachen. Dat heescht méi sou deen Approche vun net fucking around, mee éischter mer vill manner Stress maachen, vun ech kéint eppes verpassen. well ech och éierlech gesot vun deene meeschte Saachen, déi ech gemaach hu well ech geduecht hat, ech misst se maachen, fir se net ze verpassen, hu mer wierklech net immens gutt gefall. Dat heescht, ech mengen, ech hu schonn found out an elo probéieren ech fir net nach eng Kéier mussen an de found out ze kommen, falls dat Sënn mécht. Ech maachen eng kleng Klammer an mierken un, dass de eventuell ënnerschätz, wéi sech däi Kierper verännere wäert an dengen Drësseger a Véierzeger. Dat awer just Klammer erëm zou. Ech ginn der do am Prinzip schonn Recht, also déi, déi Fro sech ëmmer ze stellen, ok, wäert ech dat dote lo regretteieren, wann ech et maachen oder net maachen, dat kann ee mengen ech zimlech blockéieren.
Jo, ech hunn einfach opgehalen mir déi Fro ze stellen am Fong oder méi esou. Also ech stelle mer se schonn nach o wäert ech dat do bereien. Also éischter an deem Sënn vu wäert dat do seriö Konsequenze fir mech hunn? An wa jo, wat sinn déi? An huelen ech déi a Kaf? An net éischter esou op deem perséinlechen Huh, hätt ech dat elo wierklech solle maachen? Falls dat iech Sinn ergëtt. Mee jo, wéi kuckt dir zwee dann dorop zréck? Dir sidd jo. an der Altersstuf, wou de Kierper scho sech e bëssi verännert hutt, hues de grad ugemierkt, Joël. Jo, wéi kuckt Dir dorop zréck? Agefall ass. Ech mengen, wat och nach vläicht een Ënnerscheed mécht, ass, wann een et elo net komplett onbewosst mécht, ze wëssen, ok, wéi wäert ech vläicht kënnen domadder ëmgoen. An dat ass vläicht och nach eng Kéier vu Persoun zu Persoun anescht, wéi vill kann ech op mech selwer vertrauen. wéi vill Kapazitéit hunn ech fir eppes ze verschaffen, hunn Sënn aus eppes ze maachen, wéi vill Ënnerstëtzung kann ech vu Kollegen, Frënn, Partnerpersounen, Famill, Hausdéieren an esou weider kréien. Also e bësse sou, wat ass, wat ass mäin Sécherheetsnetz? Ok, aus dem Fliger sprangen, mee wéi zolidd ass mäi Fallschierm? An. ass et eng Erfahrung, déi ech vläicht géing bereien, wann ech se net maachen, mee wéi vill géing d'Landung wéi doen a wéi kann ech herno op mech oppassen, dat ech erëm iergendwéi heele kann? An an ech mengen, dat war eppes, wat wat mir ëmmer iergendwou bësse bewosst war. Ech mengen, dat ass eppes, wou ech vläicht elo bësse manner drop oppassen, well ech mir vläicht eng Kéier selwer méi vertrauen. An dann, jo, ech mengen, si lo op engem Punkt, wou ech zimmlech vill kann einfach esou. dem Gefill nogoen, wat fréier wierklech net de Fall war. Fréier war ech vill, vill méi logikgedriwwen an hu missen aus allem Sënn maachen an alles bëssen iwwerdenken, éier ech se gema éier ech et gemaach hunn. An ech menge mëttlerweil kann ech bësse méi mech froen, ok, ass dat eppes, wat mech iergendwéi, wat mécht, datt ech mech lieweg fillen, wat mécht, datt ech iergendwéi excitéiert sinn a wou ech Loscht hunn et ze maachen an dann fält mer och méi einfach dat ze maachen an dann dono ze kucken ok wat wat si lo d'Konsequenzen a wéi wéi kann ech mat deenen ëmgoen. Also ech hunn lo net esou vill Regrets wat Weltreesen ugeet déi ech nach net gemeet hunn. Beim feiere goen denken ech mer schonn heiansdo esou ok dat wier vläicht cool gewiescht dat nach zu enger Zäit ze maachen wou ech vläicht net kierperlech esou séier um Enn gewiescht wier, mee anersäits, wann ech mech zeréckdenken, déi Kéieren, wou ech dann zum Beispill op elektronesch Musek danze gaang sinn, war ech awer déi Persoun, déi um zwou oder spéitstens um dräi Auer mega midd war an dann heem gaangen ass a generell och einfach net esou vill Spaass un där Saach hat. An iergendwann léiert een dann esou sech selwer och e bësse méi ze vertrauen, also e bësse esou dat, wat den Elie gesot huet, ok, et gi Saachen, déi Fannen ech vum Konzept hier cool. An der Theorie wier ech gär ee Mënsch deen dat giff maachen, mee praktesch ass et einfach näischt fir mech. An heiansdo gëtt et do esou een Disconnect mat Saachen déi déi ee gären giff gäre maachen a Saachen déi een halt einfach net gäre mécht. An jo mat der Zäit léiert een dann och. Déi Fomo, déi ee vläicht huet, oder de Regret of missing out vläicht guer net esou grouss ass wéi de Regret, wann een et dann awer mécht. An da gëtt et vläicht éischter eng Joy of missing out. Fir mech stellt sech bei deem ganzen Thema esouwuel ech regrettéiere Saachen, déi ech gemeet hunn, wéi och ech regrettéiere Saachen, déi net geschitt sinn, ëmmer d'Fro, Wéi fannen ech eraus, wat ech wëll a wat wëll ech am Fong. Well ech hunn do sou e puer Geschichten, wou ech mer denken, well et jo an der Fro och méi drëm gaangen ass, wéi fannen ech eraus, ob ech Sex mat enger Persoun wëll hunn a wat männ ech, wann, wann ech et gemeet hunn an dat dono awer net esou flott war an ech dat da regrettéieren. Do gëtt et bei mir sou e puer Geschichten, wou ech d'Geleeënheet gehat hätt, fir Ech huelen un, mat enger Persoun ze schlofen oder méi mat enger Persoun ze hunn, an wann mer awer net esou ganz sécher waren, et net gemeet hunn. An natierlech stellen ech mer dann heiansdo esou d'Fro, Ah, wat wier eigentlech gewiescht, wann ech deemools dat an dat gemeet hätt, wann ech deemools méi spontan gewiescht wier, wann ech mech deemools méi getraut hätt? An da soen ech mer erëm, Jo, mee vläicht war dat jo einfach och een Anhaltspunkt vu mir selwer, dat ech dat warscheinlech net ganz wollt, wann ech mech einfach net getraut hätt. Dat ass natierlech ëmmer schwiereg, dat dann esou am Nachhinein iergendwéi erauszefannen, wat da wierklech gewiescht wier. Mä jo, dat sinn déi Ongewëssenheeten, déi d'Liewe esou mat sech bréngt. An ech denke mer, heiansdo ass et och net esou schlecht, fir sech selwer einfach ze vertrauen an eeben och ze léieren, wéi ee sech selwer vertraue kann. Jo, an ech menge mat all Décisioun, déi een hëlt, et verpasst een ëmmer iergendep, also et kann een net alles maachen. Zum Beispill wann een, ech si scho feiere gaang, dann hat ech eng mega gutt Zäit. Ech sinn och schonn doheem bliwwen, dass ech der bëssi bereut hunn, dass ech net feiere gaang sinn. Ech sinn awer och scho feiere gaang, dass ech et bereut hunn, dass ech net einfach doheem bliwwe sinn, wou ech einfach rausgaang sinn, well ech mech da raus forcéiert hunn, fir, yay, feieren muss halt elo. An wou ech dann vun enger Stonn no zwou sou war, ga ech mech prett gemaach, ech hunn Entrée bezuelt, ech hu mech heihinner beweegt. Am Fong, ech hätt einfach solle penne goen. An ech fannen, dat ass dat, wat ech mengen an deem Sënn, datt et einfach gewësse Saache sinn, déi sozial vill méi acceptéiert ginn, deen. Den dominanten Discours ass, Géi feiere wann s de jonk bass, du bereis et soss wann s de méi al bass. An zu engem gewëssenen Degré denken ech och schonn, datt dat wouer ass. An op der anerer Säit seet awer keen, Géi net esou vill feiere wann s de jonk bass, du bereis et wann s de spéider, wann s de al bass, deng ganz Energie am Feieren an denger Jugend rausgehaen hues. Wat natierlech iwwerdriwwen ass, mee ech menge mäi Punkt ass awer kloer. An. Egal wat ee mécht, och elo, ech hu mech decidéiert déi Opnam opzehuelen an ech hätt och kéinten 3000 aner Saache maachen an ech kéint et och regrettéieren déi 3000 aner Saachen net gemaach ze hunn. Also ech mengen, datt een am Liewen ëmmer Choixer muss huelen an ech denken, datt een, soulaang een e gewëssene Level u Satisfactioun mat senge Choixen huet, datt et dann och méi einfach ass fir ze soen, wier och cool gewiescht fir och déi aner Saache kënnen ze maachen, Mee bon, souguer mäin Dag huet nëmme 24 Stonnen. An dass et schwiereg gëtt, wann ee sech bis a Situatioune rabeweegt, wou een einfach mega onzefridden ass an dann kuckt, oh, et hätt kéint esou vill besser sinn. A gläichzäiteg fannen, dass et do och e groussen Ënnerscheed, deen ech zumindest konzeptuell mega muss maachen, dass ech mega laang Regrets hat iwwert gewëssen. jo Situatiounen déi sexuell geschitt sinn, wou ech mech, wou ech dat mega regrettéiert hunn an och Gefiller vu Schimmt a Schold hat an dass ech an der Therapie opgeschafft hunn a mer eng nei Definitioun vu Regret ginn hunn, dass eppes bereien ass wann ech mech fir eppes decidéiert hunn an. ech déi Décisioun bereit hu, mee ech trotzdem fräi an erwuessen an informed mech konnt décidéieren, an dass zum Beispill Situatiounen an Erfahrunge vu Gewalt, dass ech do keng Regrets sollt hunn, menger Meenung no, well ech halt net, dat war net meng Schold. An Regrets implizéiert zumindest ëmmer eng gewësse Eegenverantwortung an deem Sënn. Wéi gesot, wann ech feiere ginn, obwuel ech doudmidd sinn an am Fong hätt sollte penne goen, Ja bon, sucks to be me. Ech hunn halt You chose poorly an dat fannen ech e mega wichtege Punkt a virun allem well een dat och kann extrapoléiere mengen ech op ee méi héije Level, zum Beispill wa Fraen a Situatioune eragedrängt ginn, wou hir Optiounen Hausfra a Mamm sinn an wou se duerch systematesch Gewalt eragedréckt ginn, datt se dann zwar vläit och déi Gefiller vu Regret hunn, Mee et ass awer och déi eege Verantwortung doran zu engem gewëssenen Degré limitéiert ass, wann een einfach an engem System lieft, deen Fraen zum Beispill esou an Hausfraerollen dréckt.
Robin, ech fannen et spannend, wat s de elo gesot hues, besonnesch mat deem e bëssen ënner Drock sech spiere fir vläicht feieren ze goen a verschiddene Situatiounen, well ech hunn d'Gefill, dat deen Drock, och oft am sexuelle Kontext besteet. Mir sinn an enger Gesellschaft, wou Sexualitéit deelweis en Tabu ass, awer och deelweis iwwerrepresentéiert gëtt an wou wou vill driwwer geschwat gëtt, och wann net onbedéngt oppen driwwer geschwat gëtt. An et wier vläicht spannend, do eng Studie dozou ze fannen, an déi hunn ech elo net bei Hand, mee ech froe mech, wéi vill Leit, hir éischte Kéier hu sexuell, well iergendwéi dee gesellschaftlechen Drock do ass an am Frëndeskrees den Drock do ass, lo mol onofhängeg dovunner, ob dat Persoune sinn, déi sech als Mann oder als Fra definéieren oder esou gelies ginn, an onofhängeg dovun, ob se dat onbedéngt fënnf oder zéng Joer dono regrettéieren oder bereien. Mee ech mengen, deen. den Drock eng bestëmmte Sexualitéit an eng eng bestëmmte Form vu Sexualitéit ze hunn, deen dee besteet schonn zimlech fréi. Hat Dir da scho mol Situatioune wou Der eppes Sexuelles gemaach hutt oder net gemaach hutt an dono dat bereit hutt? Ech mengen, ech wier net mënschlech, wann ech dat net hätt. Ech mengen, ech hunn do déi grouss Differenziatioun vu Saache vu deenen ech duecht, datt se eng gutt Idee wieren an duerno hunn ech Regrets, a Saache wou ech elo zeréckkucken a soe, Well gar am Fong war dat do wierklech keng gutt Idee. Mee schon awer ech giff et am Fong rëm maachen. um, an ech menge schon op béide Plaze gutt uh, Beispiller. An dann gëtt et och Kategorie 3, dat war keng gutt Idee, ech hunn trotzdem gemaach an ech bereien net. Ech meng déi éischt, ech hat der schon eng Kéier meng ech virun engem Joer ugeschwat an der Episode zu Neijooschvirsaz oder sou. Dass mäin neies Virsaz war, fir net méi mat enger gewëssener Persoun Sex ze hunn, an dat huet zwee Deeg gehal. An ja, an bereien ass e grousst Wuert an deem Sënn, wéi gesot, dat war eng léif Persoun a fein Persoun, awer méi an deem Sënn, wéi dat duerno ausgaang ass an esou, sinn ech esou, am Fong hätt ech mer bëssi Péng kéinten erspueren. wann ech einfach déi Reissleine schonn éischter gezunn hat a gewësse Red Flags éischter gesinn hat a mech aus der Situatioun, déi immens chaotesch war, schonn éischter removed hat. An gläichzäiteg sinn ech och esou, okay, dat huet mer och scho vill bäibruecht. Dat heescht, regrettéieren éischter, datt ech dat esou laang goe gelooss hunn an dat net schonn éischter, jo, e Schlusstréch gesat hunn. A wéi ass dat bei Iech? Also ech mengen, ech hunn och an all deene Kategorien Saachen, déi ech kinnt erzielen. Fir mech ass de Regret net ëmmer esou krass, beziehungsweise ech hunn och Situatiounen, wou ech soen, déi sinn esou e bëssen an enger Grozon. Also et ass esou e bëssen, okay, Am Nachhinein wierkt dat esou e bësse weird an direkt dono wär et awer ganz an der Rei. An je méi ech awer elo driwwer nodenken a méi Zäit vergeet, ëmsou méi denken ech, ok, well dat am Fong wierklech eng gutt Idee huet dat misse sinn. Hues de do vläicht och enger Persoun wéigedoen, ouni et. Natierlech ouni et ze wëllen an ouni et matzekréien an deem Moment. Also ech schwätze lo vu sou One-Night-Stand-Situatiounen, déi dann, jo, einfach oft net esou ganz kloer sinn a wou net oft esou ganz kloer war, wat dann do genau weem lo wéi guttgedoen huet. Dat heescht deng Gefiller vu Regrets éischter dorop bezunn, ob s de net weess, ob dat, wat s de gemaach hues, dat Bescht fir all Involvéiert war, oder dat, wat do geschitt ass, net dat Bescht fir all Involvéiert war, a manner op dech ganz perséinlech gemënzt.
Jo, mee dat huet natierlech jo och Repercussiounen op mech. Also wann ech mer denken, ok, dat war elo fir déi Persoun vläicht net esou cool, hunn ech do vläicht iergendwéi, jo, oder hu mer allen zwee eppes gemeet, wat mer herno net méi esou cool fonnt hunn. Mee bei där Persoun, do ass de Regret méi grouss gewiescht. Dann denken ech mer och, jo, dat Wär dann och net esou super vu mir fir do ran ze goen, quitte dat ech et net wësse konnt virdroen. Dat ass halt ëmmer esou dat wat e bëssen weird ass wann een iergendwéi zwëschemënschlech eppes geschitt an et mécht een Leit net frou an et hat een awer keng schlecht Absichten an et konnt een dat net virausgesinn. Wann ech elo sou nodenken, da fale mer zwou Situatiounen an, also esou zwee One-Night-Stands, wou och an engem, also mat engem Date ugefaangen hunn an deen Date ass esou ok gaang, net mega gutt, an da si mer awer iergendwéi bei engem doheem gelant, wou mer da bis plakeg waren an iergendwéi. probéiert hunn, méi wäit ze kommen, hunn ech einfach gemierkt, dat ech guer net vun där Persoun ugezu sinn, also dat ech guer net vun där Persoun ugezu sinn an an ech mer och net wierklech virstelle kéint, dat dat elo weidergeet an dat dann och ofgebrach hunn. Glécklecherweis, well ech menge soss hätt ech dat nach eng Kéier méi bereit an dann och dann gaange sinn. an déi Persoun och ni méi erëmgesinn hunn. Dat heescht, dat war elo näischt, wat iergendwéi dono nach esou vill Konsequenzen hat, mee wou ech mech dann awer net esou gutt gespuert hunn a wou wou ech mer elo soen, u sech hätt ech dat och scho kënne virdru wëssen an u sech war dat bësse esou meng Horniness. iwwert alles aneres gewanne loossen, obwuel et dann jo awer net geklappt huet, also och näischt bruecht huet. An an deene Momenter war ech net hunn ech mech net esou alleng gefillt. Mee ech mengen, bei Persounen, déi sech dann och nach alleng fillen an vläicht iergendwéi onsécher sinn, well se net oft a Situatioune kommen, wou se sexuell Erfarunge maache kënnen, aus wéi engem Grond och ëmmer, ass warscheinlech de Risiko nach eng Kéier méi héich, dann, enttäuscht ze ginn oder sech selwer ze enttäuschen. Jo, an ech fannen dat ass och en interessanten Aspect. Am Wuert bereien ass jo och dat Wuert reuen, also reue dran. An ech fannen, do gëtt et och fir mech zumindest esou eng Differenziatioun, ok, bereien ech dat fir mech purely, datt ech mech vläit an eng Situatioun ginn hunn a wéi gesot, also dee Sex, deen ech mat där Persoun hat virun engem Joer fir d'lescht, war ok a mir hunn eis an där Situatioun net, also keen, keen, kee Schued ugedo. Et war éischter deen Dénge vun, öh, d'Konsequenzen dovunner, ech hätt mer am Fong kéinten denken, dass dat keng gutt Idee war. Oder ass et d'Bereien vun, you know, ech hunn eppes. Ech hunn eppes gemaach, vun deem ech mer net sécher sinn, ob dat ok war fir déi aner Persoun an ob ech dat hätt sollte maachen. Dat heescht, méi wou, jo, een och sou déi Gefiller vu Schold vläit huet, vu Shit, ech kéint eng aner Persoun wéigedo hunn oder déi aner Persoun huet sech hätt net gutt gefillt wéinst menger. An ech fannen, dass dat och sou a menger perséinlecher Wahrnehmung zwou ganz verschidde ja Emotiounen sinn well dat eent ass méi esou oh süd ech eefelt ech war vläit you know keen huet mech gezwongen mat där Persoun weider ze schlofen ech hätt einfach solle bëssi méi mat mengem Kapp denken ga trëllert an dat anert ass méi esou oh fuck wéi kann ech mat deene Scholdgefiller ëmgoen mee och wéi kann ech accountability Huelen wëll déi aner Persoun dat? Ass dat iwwerhaapt méiglech? Grad bei One Night Stands ass dat jo vläicht erëm eng ganz aner Situatioun. Sou, kann ech Accountability huelen? Wéi kann ech dat erëm gutt maachen? Wéi geet et weider? Ech mengen, dat ass ee wichtege Punkt. Robin, du hues elo vu zwou Persoune geschwat, wou et am Moment gutt ass an een dann dono kuckt, wéi et fir déi eng oder aner Persoun war. Et gëtt jo och nach de ganze Kontext vum Friemgoen. vläicht an éischter monogame Kontexter, awer och net nëmmen, dat hänkt e bëssen dovun of, wéi eng Ofmachungen een huet a jo, wéi, wéi respektvoll een dann och do géigeniwwer ass. An ech mengen, dat mécht et nach eng Kéier méi komplizéiert dann, well een dat zwar vläicht am Moment et net bereit, mee dono vläicht och net onbedéngt bereit, datt een da mat där Persoun eppes hat. mee awer vläicht bereit, wat déi ganz Konsequenzen op engem seng Liewenssituatioun sinn an op déi aner Bezéiung an op vläicht dee ganze Bezéiungschaos an emotionale Chaos a Betruch a jo, déi ganz Gefiller, déi do nach vläicht kënne matkommen. An ech weess net, wann ee vläicht och nach Kanner huet oder soss eng Famill, da kann dat jo eppes si wat awer wierklech grouss Konsequenzen an och Konsequenzen op Laangzäit huet. Wann eng Kéier anescht ass wéi ee One-Night-Stand, wou ee vläicht eppes mécht, wou ee sech dono e bëssen do virdrun eekelt oder, oder sech e bësse schummt oder esou, mee wou een dann awer nach éischter just mat sech selwer muss do eens ginn. Ech fannen, du schwätz do eng mega interessant Dimensioun vu Sex un, well Sex a Sexualitéit ass jo net nëmmen dat, wat tëscht enger, zwou oder méi Persounen, geschitt wärend dem Sex hunn, mee Sex huet och eng wahnsinneg grouss sozial Dimensioun. Ech sinn dorop fir d'éischt gestouss an allem, wat esou Critical Masculinity Studies ass, well do gëtt d'Sexualitéit, déi sozial Dimensioun, am Fong och immens sou konzeptualiséiert als, Du hues de Sex mat der Fra An dann hues de d'Expérience vum Sex, wann s de denge männleche Frënn dovunner ziels an am Fong an där ganzer Theorie och sou däi sexuelle Succès och als eng Aart Währung, déi der Respekt verschaaft ënner Männer. Mee ech fannen, dat applizéiert sech och ausserhalb vun deem Studiefeld. Sou Sex ass eppes Soziales. Ech schwätzen och mat menge Frënn iwwert de Sex, deen ech hunn. ech schwätzen hei am Sexpodcast iwwert deelweis iwwert dee Sex, deen ech hunn an déi ganz sozial Dimensioun vu Sex, wou halt d'Leit wëssen normalerweis a soziale Kreeser, okay, ween huet Sex mat weem an och d'Konsequenzen dovun. An du hues et elo mam Friemgoe gesot, mee zum Beispill. A menger Erfarung vu mat där Persoun vun engem Joer, de Sex u sech hunn ech ni bereit. Et ass éischter de Fait, dass ech Sex mat där Persoun hat an deem soziale Setting, wou och einfach Leit dat wossten a wou dat fir mega vill Drama gesuergt huet, wat ech bereien. An ech fannen, dat si sou Dat komplizéiert déi ganzen Déngen natierlech nach méi an ech fannen dat gesäit een dann och wann ee rëm méi a sou Masculinity, Femininity Studies geet. Sou ee vun den Tropes deen een zum Beispill mega vill an amerikanesche Filmer gesäit, mat deenen ech grouss gi sinn, ass dee vu Männer déi de Gag mat engem Typ maachen, well e mat deem décke Meedche Sex hat oder Fraen, déi de Gag Popular Girls, déi de Gag mat engem maachen, well hatt Sex mam Nerd hat oder wéi och ëmmer. An ech fannen dat ass dann och ultra interessant, grad wa Filmer dann, ech menge Sex Education geet do och ran, dat ass déi Serie, wou den Otis Sex mat engem vun de Popular Girls huet a wou hatt dat am Fong mega geheim hält, well hatt einfach Angscht huet, virun de Konsequenzen dovunner an dat bereit, awer halt méi dat bereit wéi lo de sexuellen Akt tëscht deenen zwee u sech. Ech mengen do gëtt et och vill Beispiller, dat Männer net wëllen zouginn, dat se déck Fraen zum Beispill begären oder mat hinne Sex haten. Ech mengen iwwer d'Verhältnis tësche Männer an Transfraen a wéi se dann domadder ëmginn hu mer mengen ech schonn enker geschwat, mee dat ass och eppes wou vun op Op jiddefalls, Robin, du mir scho gezielt hues. An ech fannen dat krass, esou dee sozialen Aspekt, also datt ee sech dann schummt, eppes mat enger Persoun gehat ze hunn oder verléift ze sinn oder mat där zesummen ze sinn an dat dann net wëll anere Leit weisen, weinst de soziale Konsequenzen oder deem, wat ee fäert, wat d'sozial Konsequenzen dovunner kinnte sinn. Do gehéiert jo och iergendwéi dozou bäi, dat, wat ech am Ufank schonn ugeschwat hunn, Wéi fannen ech eraus, wat ech wëll? A wéi fannen ech eraus, wat ech wëll a gi kee Féck méi drop, wat aner Leit doriwwer denken? Also dat ass jo dann nach eng Kéier déi méi wichteg Fro doriwwer. Ech wollt awer och nach eppes soen zum Thema Accountability. Fir mech ass een Aspekt dovunner, dat een aus Saachen, déi een als Feeler ugesäit, jo am beschte Fall léiert. An souguer wann een dann kee Kontakt méi mat där anerer Persoun huet, aus wat fir engem Grond och ëmmer, kann een halt fir sech selwer Léieren doraus zéien an Dat ass fir mech, mengen ech, esou ee vun den wichtegsten Aspekter vun, ok, ech hu Regreten, dann hunn ech net nëmme Regreten a verschmëlzen am Selbstmitleid, mee probéieren halt wierklech driwwer nozedenken a probéieren halt erauszefannen, ok, wat kann ech dorauser léieren a wat, wéi kann ech mäi Verhalen upassen. Joël, zu deem wat s du elo gesot hues, ech denken dat dat och sech nach eng Kéier an deene leschte Jorzéngte geännert huet, well evolutionär gesi ware Persounen déi Sperma produzéieren, fréier op alle Fall mol vill méi fräi wat d'Sexualitéit ugeet, well einfach vill manner Konsequenzen onbedéngt do waren an Persounen déi, Kanner gebären hunn, missen déi Schwangerschaft an deene meeschter Fäll ausdroen an dann och mat deene Konsequenzen iergdwéi liewen. Säit et Verhütung gëtt, ass dat vill méi gläichgestallt. Mee ech, ech menge vill vun de Klischeeën a vill vun de Stereotype stamen nach aus enger Zäit an aus enger Moralvirstellung, wou, wou dat u sech dat war, wat, wat am meeschte verbreet war. Jo, an zumindest a menger Bacheloraarbecht-Recherche, wou ech mat AMAB, dat heescht Assigned Male at Birth, net-binäre Mënschen iwwer hir Experience vu, jo, Maskulinitéit, net-binär sinn an och zu hire Genitalien schwätzen, gëtt mer ëmmer ganz vill gesot, sou déi Dynamik vu Push and Pull am Fong, dass Männer musse Frae vu sech iwwerzeegen an, sou déi Dynamik vun oder den Belief vun Männer ginn no de Fraen an d'Frae kind of like mussen iwwerzeegt ginn. Dat heescht e Mann dee vill Sex huet, dee ka Frae gutt iwwerzeegen a Fraen vis à vis musse sozial beweisen, dass dee Mann mat deem se Sex hunn gutt genuch war fir dass si sech iwwerzeege gelooss hunn. An ech mengen wa mer dat aus där Lëns kucken, da ginn déi ganz sozial Implikatioune vun you know, firwat, wann ee kuckt, wéi fatphobic eis Gesellschaft ass, aus där Lëns ass et kee grousse Succès, fir eng déck Fra vu sech ze iwwerzeegen. A gläichzäiteg ass dat awer dann och esou bei Fraen, ok, firwat hunn ech mech dovun iwwerzeege gelooss, wann een op Männer kuckt oder Männlechkeete kuckt, déi marginaliséiert sinn. An ech fannen dat dat erkläert déi ganz Dynamiken, déi do hin an hier ginn, immens gutt. An dat ech fannen dat e mega interessante Gedanken, datt natierlech do och mat draspillt, datt Männer einfach oder vill méi liicht kënne vun enger Schwangerschaft fortgoe wéi Fraen, déi einfach domat, ech wëll elo net soe geplot sinn, mee déi déi awer einfach vill méi hunn, komm mir soen dat esou, wa se se net wollten, déi domat geplot sinn. Bobby, zu deem, wat s du elo gesot hues, fannen ech, kënnt een dann och ganz séier an eng Positioun, wou ee sech vläicht isoléiert spiert, well et am soziale Kontext méi drëm geet ze soe firwat an net onbedéngt wéi et engem domadder geet a wat ee vläicht bräicht. Well mir elo vill iwwert. individuell Regrets geschwat oder vläicht Regrets, well dann op dem sozialen a Bezéiungsniveau vläicht eng Konsequenz war. Mee ech mengen, et kann een och eppes bereien, zum Beispill wann ee fir eng Persoun staark Gefiller huet oder immens verléift ass an een awer genau weess, datt déi Persoun zwar vläicht mat engem Sex hunn wéilt, awer och net méi, an een dann vläicht mécht, well een och horny ass oder aus wéiengem Grond och ëmmer, an een dono dann zimlech verletzt ass an dat bereit, well well een och net dat aus der Interaktioun kréie konnt, wat een u sech sech gewënscht hat oder gebraucht hätt. Ech haassen all déi Bicher déi sou sou you know self growth an like self improvement sinn an alles wat zielt ass deng Astellung. Ech sinn dovu guer kee Fan an awer op der anerer Säit denken ech dass dat och eng Saach vu Perspektiv ass a wéi een op déi Saache kuckt. Ech hat och Expérience wou ech mir haut denken oh um Gottes wëllen dat war vläit net déi beschten Idee an ech ka lo entweder onglécklech domat sinn oder ech soe we live and we learn an ech Kucke mer dat dann eng Kéier ganz bewosst un, vun, ok, wat ass do iwwerhaupt geschitt? Komm, mir huelen dat mol auserneen. Firwat hunn ech mech sou decidéiert, wéi ech mech decidéiert hunn? A wat kann ech maachen, fir dass dat d'nächst Kéier net geschitt oder fir an Zukunft besser op mech opzepassen? Ech denken, dass do dat Gefill vu Regret, dat heescht och dat sou, déi Tensioun an déi Gefiller vu Schummt oder Trauregkeet och heiansdo kënnen, jo, kontraproduktiv sinn, fir dat méi no ze betruechten, well mer dann vläit éischter an dat ëm Gottes wëllen, ech wëll doru ni méi denken, an dann ass de Risk och vläit méi héich, dass een d'nächst Kéier mam Kapp erëm direkt an déi selwecht Situatioun rennt. Dat heescht, jo, ech fannen, dass dat och e schmuele Grad ass tëscht esou aner Leit shamen oder blamen, fir Saachen aneschters ze handhaben, wouvun ech kee Fan sinn, a gläichzäiteg mir huet et mega vill gehollef, fir mer ze soen, hey, Ok, ech sinn net frou domat. Wat ass geschitt? Wéi verhënneren ech dat? D'Liewe geet weider. Ok, mee wa mer elo beim Thema sinn, ok, mir hu Saachen erlieft, déi mer regrettéieren, dann, bon, ech hu elo schonn e bësse gesot, ok, et ass am beschte fir vläicht dann net am Lach ze sëtzen an ze soen, oh, ech regrettéieren dat esou vill, mee ze probéieren doraus ze léieren. Mee wéi mécht een dat a wéi geet een iwwerhaapt mat deenen deene Gefiller ëm? Well déi si jo ganz komplizéiert. Also engersäits huet ee sou déi Schicht vun, oh, hätt ech mech nëmmen anescht decidéiert, kinnt ech et iergendwéi réckgängeg maachen. An anersäits déi Geschicht vun, ok, ech, et ass geschitt an ech muss elo iergendwéi probéieren draus ze léieren. An ech hunn d'Gefill, dat si sou ganz, ganz verworre Gefiller oft.
Ech géing soen, als éischt ass et wahrscheinlech gutt, net mat deene Gefiller eleng ze bleiwen. An wann ee Persounen huet, mat deenen een driwwer schwätze kann, driwwer ze schwätzen, well dat och einfach nach eng Kéier hëlleft, vläicht déi Gefiller ze fillen an ee Sënn draus ze maachen a vläicht eng aner Perspektiv drop ze kréien. Et kann een natierlech och bëssen journalen, däerf ee sech och heiansdo oflenken, wann d'Gefiller grad ze staark sinn. An dann hänkt et och bëssen dovunner of, firwat genau een dat vläicht bereit a wéi ee lo iwwert sech denkt, ob een, ob do Gefiller vu Schummt oder Schold opkommen oder vu Wäertlosegkeet oder een eng immens Angscht huet, verlooss ze ginn oder fir ëmmer eleng ze bleiwen, wat jo vläicht deelweis Saache sinn, déi nach e gutt Stéck méi déif ginn a wou déi Erfarung dat dann. vläicht getriggert huet, mee wëllt mengt ech och kéint interessant sinn, wann ee bereet ass fir eng Kéier méi déif do kucken ze goen an ze kucke vu wou kommen déi Musteren a wou kommen déi Glawenssätz hier. Wéi wéi kann ech mer deene méi bewosst ginn, wéi kann ech verstoen, wat do geschitt ass an an wéi kann ech vläicht anescht domadder ëmgoen oder da mech och a Situatioune beginn, wou ech da méi positiv Erfarungen erliewen. a vläch och ufänken, méi Selbstvertrauen ze hunn an an Saachen ze maachen, wou ech vläicht oder normalerweis awer dann och manner an Zukunft bereie wäert. Dat fannen ech e mega gudde Rotschlo, jo. Ech hunn deem am Fong och net méi ganz vill bäizesetzen. Ech mengen, ech hu mäi Pefferkär schonn ginn. Joël, wéi ass et bei där? Also bei mir ass et effektiv esou, dat am Ufank mat Leit driwwer schwätze ganz gutt ass an dann zum Schluss, fir esou een Ofschloss ze kréien, sinn ech dann éischer déi Persoun, déi nach enker dann doriwwer schreift a vläicht e krypteschen Text iergendwou ofspäichert, deen ech dann zéng Joer méi spéit enker liesen a mech froen, wat der Däiwel ass do geschitt gewiescht. Mee fir selwer driwwer eens ze ginn, hëlleft dat dann oft. Robin, ech giff elo nach gär vun dir wëssen, du hues déi Kategorie opgemeet mat Saachen déi's de bereit hues, wou's de geduecht hues, oh schlecht Idee, mee ech mengen dat elo trotzdem, a wou's de dann haut sees, ok, giff ech erëm esou maachen. Hues de do vläicht nach dat engt oder anert witzegt Beispill?
ähm, ja, nee, mir echt so Geschichten, die das Leben schreiben. Also ich mengen dat, dat aktuellsten Beispiel ass secher d'lächt akademesch Joer hunn schon enger Persoun ugefrënnt an egentwann hunn schon herausfund, dass die Persoun un menger Uni schafft a Kurre gëtt. mir sinn trotzdem Frënn bliwwen so. An dat ass och guer keen, also déi huelen dat hei zimmlech chill. An wat se allerdéngs manner chill huelen ass wann Teaching Staff a Students eppes mateneen hunn. An iergendwann am Summer war ech iwwert, ech war duerch hallef Europa ënnerwee op Festivals a sou, an du hunn ech déi Persoun dann iergendwann op engem Festival begéint. An jo, dat huet dann och ab eent zum anere gefouert. An dat war eng mega witzeg Erfahrung an och éierlech gesot eng zimlech cool Erfahrung an ech hu mech déck wuel gefillt. An jo, mir hunn halt dunn, wéi de Summer driwwer war an mer allebéid rëm an eist Liewen un der Uni zréckgaang sinn. Déi Persoun war och ni iergendwéi an iergendenger Funktioun mäin Teaching Staff, mee hu mer halt allebéid gesot, Hey, komm, komm mir ginn zréck bei just friends, fir dat net ze verkomplizéieren. An war dat eng gutt Idee? Nee, wierklech net. Hätt eis och béid kéinten a gewësse Schwieregkeete bréngen. Giffs de et erëm maachen? War et trotzdem a lot of fun a virun allem op deem Festival ultra cool. An déck schéin, jo! An jo, giff dat déck erëm maachen, wierklech. Grad och well et am Fong bis elo nach keng gréisser Repercussiounen hat, an dat ass elo bal ee Joer hier. Dat heescht, dat, ech denken och, datt ech do gutt dervu komm sinn, a mir sinn ëmmer nach Frënn. An jo, dat heescht, you know, sou hannezou hunn déi Saachen, also ech hat och ee Moment, wou ech wierklech geduecht hunn, oh shit, dat do wäert ech bereien. An dat ass awer ni komm. Also ech hat och. während deem esou eng split second esou vun oh oh, ech mengen dat do wäert ech op engem gewësse Punkt bereien, an dat huet awer bis elo nach net agesat. An jo, ech giff et allerdéngs och net recommandéieren, also op engem gewësse Punkt war et och relativ stresseg, mee jo, trotzdem gutt Erfahrung. Wéi ass et bei iech, hutt dir esou kategoresch Anekdoten?
Mir fällt grad guer näischt an. Dat heescht dir sidd manner sou Team Yolo, no regrets? Also mir fale scho Saachen an, déi hunn awer éischter wéineger mat Sexualitéit ze dinn, mee éischter mat gewësse Substanzen, déi effektiv an deenen Uertschaften, wou ech do war, legal waren. Mee soe mer esou, wann ee gewësse Kichelcher geess huet, ass et vläicht net déi beschten Idee fir Vëlo ze fueren. Giff ech dat erëmmaachen? Jo, et wär mega witzeg. Ech hu mech gefillt wéi an engem Computerspill. Ass et eppes, wat ech mat mengem heitege Verständnis vu Stroossen a Verkéierssécherheet giff recommandéieren? Nee. Jo, an ech mengen, elo wou s du och deng Story erzielt hues, ech mengen, esou ee grousst Merkmal vun där Kategorie ass esou, dat hei hätt kéint esou schif goen an et ass net schif gaang. An mhm. das so bëssi so den Wahnsinn vun hehe, dat hei ass ultra riskant. An wahrscheinlich wann dat mega schief gang wie a wann dat do mat menger befrënter Person déck an den Arsch gang wie, dann hat ech wahrscheinlich och mega Regrets. Oder gleich seit gleich bei dir Joel, wann du dich wahrscheinlich ultra op Schnuff gelucht hast mhm. und ich blessiert hast, hast du wahrscheinlich och Regrets. Mich menge so e Merkmal davon ass wirklich so War dat eng gutt Idee? Nee, mee et ass gutt gaang, also let's go! Survivor's Bias ass eng Saach, déi existéiert an déi een net ënnerschätze sollt. Bon, mir fällt eng Anekdot vun haut de Moien an. Ech hat während Corona sou een Barren kaaft, deen ee sou an den an d'Rumm vun der Dier spane kann fir da sou Pull-ups ze maachen, sou eng Staang an déi muss een dann iergendwéi sou do eraschrauwen, do brauch een och keng Lächer an ech krut dat iergdwéi net hin an lo krute mer dat virun zwou Wochen awer hin an dann hunn ech mech lo de Moien do erop gezunn, wuel wëssend dat et net immens stabil war a sinn da mat deem ganzen Déngen roofgetrëllt an glécklecherweis gutt gelant, also mäi Knéi ass bësse blo mee soss ass mengen ech näischt geschitt, mee dat hätt och kënne gutt schif goen an dat ass och esou eppes wou wou ech u sech hätt kënne wëssen dat dat net ganz zolidd ass an an dat vläicht net déi beschten Idee ass dat dat einfach esou ze benotzen, mee huet elo näischt wierklech mat Sexualitéit ze dinn. Dat heescht, jo, vläit concluding thoughts, natierlech kann ee Regrets net nëmmen zu Sexualitéit hunn. A jo, wann ee Chance huet, huet ee vläit och net sou vill Saachen, déi ee vläit bereit oder wou ee sech denkt, oh, blöd Idee, awer gemaach, gutt gaang, I'd go again. Mee jo, ech mengen, datt Regrets zu engem gewëssen Deel awer Deel vun der mënschlecher Erfarung sinn. A mir hoffen natierlech alleguer, datt eis Tipps an Erfarungen iech domat weiderhëllefe kënnen. An jo, nach eng Kéier, wann dir gären hätt, dass äert Maybe Sex Team iwwert en Thema schwätzt, wat iech un de Kapp komm ass, wat eis nach net an de Kapp komm ass, dann schreift eis iwwer Instagram, Facebook Messenger oder sex at ara Punkt lu eng Email. An dann, ier der lo ofschalt, kënnt nach eng Rubrik vum Eli. Eli, wëlls du eis soe wouriwwer et geet? Et geet ëm Trends ab de Pornosäite vun 2024. Maja, wann der gäre méi doriwwer gewuer gi wëllt, da bleift lo nach kuerz drun an mir héieren eis an zwou Woche rëm. Bis dann, ciao. Ciao.
Ciao.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Eng gutt Fro. Wat waren d'Pornotrends 2024 a wat seet dat iwwer eis aus? Pornhub No enger vun de gréissten Online-Pornosäiten geet ëm déi 30 Prozent vum Internettrafic op Pornosäiten. Dat heescht, datt bal een Drëttel vun all der Aktivitéit am Internet fir pornografesch Material ze kucken ass. Leider sinn Pornoen ëmmer nach d'Haaptopklärungsquell. An dëser Rubrik kucke mer eis d'Haapttrends un, wéi se sech mat de Jore virdru vergläichen a wat se iwwer eis an d'Gesellschaft am Allgemengen aussoen. Fir méi Informatiounen zum bewosste Pornokonsum lauschtert Iech gär d'Rubrik vum Kelly dozou un. Dës an aner Quellen fannt der an de Shownotes, genau wéi d'Referenzen zum Rapport vu Pornhub.

AI Trend zréck. Hei geet et och vill ëm Videospill-Charakteren an ëm 3D-Animatiounen. Déi Jore virdrun war Lesbian, also Porno wou Fraen Sex mat Fraen hunn, de meeschtgesichte Begrëff. Op Plaz zwee war de Begrëff Milf, also Mother I'd Like To Fuck. Dëse Begrëff war och déi Jore virdrun an den Top 3 An hei geet et ëm méi al Fraen, och nach Meteor genannt, déi meeschtens e bëssen dominant sinn a wësse wat se wëllen. An enger Welt wou et vill ëm den Alter geet, sinn awer oft schonn Actricen ab Mëtt 20 an der Kategorie Milf ze fannen. Op drëtter Plaz war de Begrëff P'Nai, Dëse bezitt sech op Frae mat Filipino-Originnen a spigelt zréck, datt an de Philippinnen an an där Regioun immens vill Porno consomméiert gëtt. Op Plaz 4 sinn dann Lesben an dono Anal a Big Butts, also grouss Hënneren. Déi Länner, déi weltwäit am meeschte Porno gekuckt hunn, waren d'USA, dann Frankräich, d'Philippinnen a Mexiko. Dës si Länner mat villen Awunner, Lëtzebuerg kann do leider net mathalen. Frankräich war warscheinlech wéint den Olympesche Spiller sou wäit vir, well vill Leit am Summer fir d'Spiller ugereest sinn. An der Moyenne hunn d'Notzer 9 Minutten a 40 Sekonnen um Site verbruecht an d'Durée ass mam Alter eropgaang. Weekends war am meeschten Trafic an owes och méi wei moies. Déi Begrëffer, déi am Verglach mat de Jore virdrun am meeschten zougeholl hunn, waren Bukkake, Fingering, French, mee och Muscular Men, Cosplay, Behind the Scenes an Demure. Fir Gen Z waren et virun allem Begrëffer, déi op TikTok am Trend sinn, wéi zum Beispill Demure, also méi bewossten, ästheteschen, schéine Sex, oder alles wat mat Gaming, Videospiller, Musik a virtueller Realitéit ze dinn huet. Fir Millennials waren et Tattooen, Romanz, Fetisch, Fisting an Trans-Begrëffer. Fir Boomers war et Strap-on a Gangbang, déi déi meescht Leit ugezunn hunn. Ëm déi 90 Prozent vun den Notzer si mat hirem Handy op Pornositte gaang. Dëst kann entweder drop zeréckzeféiere sinn, dass méi Leit een Handy wei eng Tablett oder e PC hunn. Et kéint awer och drop hindeiten, dass et méi einfach ass säin Pornokonsum virun aneren ze verstoppen, wann een nëmme mam Handy kuckt. Och iwwer Gaming-Konsolen wéi d'Xbox an d'Playstation 4 a 5 gëtt op dëst Material zougegraff. Wann een elo méi global kuckt a sech net just op Pornhub reduzéiert, gesäit de Konsum awer méi positiv aus. Natierlech gëtt AI-generéierte Contenu ëmmer méi beléift, mee och ethesch produzéiert Pornoen huele weider zou. Besonnesch an Europa, wou d'Leit generell eng gutt Mediekompetenz hunn an ee gudde sozialen a Gesondheetssystem, ass d'Erwaardung, datt Material ethesch produzéiert ass, datt Konsens besteet a jidderee fair bezuelt gëtt, méi héich wéi op anere Plazen. Also Transparent Produktiounsweeër maache sech bezuelt. De Begrëff trans huet och weider u Beléiftheet zougeholl, besonnesch bei méi alen Notzer, innen. Dëst werft d'Hoffnung op, datt méi Interesse och méi Respekt heescht an datt déi Representatioun gutt ass. Besonnesch bei jonke Notzer ware Foussfetischer beléift. Vläicht huet den Tabu-Faktor ugezunn oder de Fakt, dass et méi soft a spilleresch ass an d'Fantasie weckt. De Fakt, dass Begrëffer wéi Demure an Mindful Pleasure, also Contenu, dee méi sexuell Bewosstsinn weist, ëmmer méi zouhuelen, ass een Zeeche vun Hoffnung. Anal gëtt och ëmmer méi beléift an dëst bei Persoune vun all Gender. Soumat gëtt dës Praxis ëmmer weider entstigmatiséiert. Obwuel verschidden Trends an eng positiv Richtung ginn, hin zu méi etheschen, transparente Pornoen, déi méi representativ sinn, thematiséieren déi Haaptbegrëffer oft Gewalt, weise kee Gespréich ronderëm Konsens an och keng oppe Kommunikatioun. Och gesäit een do sielen Zäertlechkeet, Kussen, Léift an déi meescht Videoe si manner wéi 7 Minutten laang. Dës Rubrik ass drëms gaang, wéi Pornoe consomméiert ginn. Wéi a wat produzéiert a ropgeluede gëtt, ass nach een anert Thema. Egal wéi, ob Iessen oder Pornoen, wat mer consomméiere beaflosst eist Wuelbefannen. Un dir ze entscheeden, ob s de Fast Food oder eppes méi Gesondes wiels.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all äre gewinntene Podcast-Plattformen. Méi wéi sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vu Graffiti, de Jugendsendungen um Radio Ara. De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend an Graffiti ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.